Mae gwaith y tîm llesiant yn y Brifysgol yw rhoi cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr a'u cyfeirio at wasanaethau mwy arbenigol. Mae myfyrwyr yn cael ei ystyried yn boblogaeth sydd â risg eitha uchel i'w hiechyd meddwl ac mae ymchwil wedi dangos hynny ar lefel genedlaethol a lleol. Er enghraifft, roedd tua hanner o pwyntiadau yn y feddygfa ar gampws Singleton am iechyd meddwl a lles yn ôl yn 2022, ac rydyn ni'n gwneud tipyn o gynnydd pob blwyddyn yn nifer y pwyntiadau i'r gwasanaethau lleisiant a lles. Felly, mae'n bwysig iawn cefnogi myfyrwyr gyda'u hiechyd meddwl. Roeddwn ni eisiau defnyddio'r arian a godwyd ar gyfer ymgyrch Camer Breision dros Iechyd Meddwl i lleihau'r effaith ar gyfer rhai o fyfyrwyr a oedd yn defnyddio'r ein gwasanaethau oherwydd problemau iechyd meddwl. Un o'r pir ffyrdd gref yn ei ddefnyddio'r arian wrth cwrs therapi syrffio i wrthmyfyriwr a gafodd ei gyfeirio gan y Gwasanaethau Llesiant a Lles. Cafodd y cwrs tair wythnos hwn i gynnal gan Owain o Therapi Syrffio Cymru ac roedd yn gymysgedd o wersi syrffio a therapi glas a therapi awyr agored. Felly, ar ddiwedd y cwrs, soniodd y myfyrwyr am welliannau yn ei lles a'i hunan barch ei hyder, a dywedodd rhai ei bod hyd yn oed yn edrych ymlaen at brynu ei siwtiau gwlyb a'i byrddau syrffio ei hunan i barhau i syrffio ar ôl y sesiwn. Un thema gref arall a ddaeth i'r amlwg o'r adborth oedd y gwelliannau o'r rhan gysylltu ag eraill a natur. A gyda'r gwaith sy'n cael ei wneud ym Mhrifysgol Abertawe, rydyn ni'n gwybod bod hynny'n bwysig iawn ar gyfer lles myfyrwyr. Mae dau ddyfyniad dda o'r adborth. Yr un gyntaf oedd, dysges i ymddiried yno fi fy hun a pheidio chynhyrfu. Mae hyn yn cyfeirio at y tonnau yn fy mharn i. Mae'n fetafor eitha da ar gyfer bywyd hefyd. A'r llall oedd, dyma'r mwyaf hapus ac optimistiaidd dwi wedi teimlo drwy'r flwyddyn. Mae'n braf iawn clywed hynny o'r adborth o'r therapi syrffio. Ffordd arall gynullu ni ddefnyddio'r arian oedd prynu 80 o lyfrau a'i law i'w rhoi yn ei derbynfa. Mae'r llyfrau hyn yn bethau fel iechyd a lles ac athroniaeth, felly llyfrau'r hunain gymorth yn y bôn ydyn nhw. Ar ôl cyfarfod, gallai myfyrwyr fynd ac ar llyfrau'r hyn am hyd at fis ar y tro. I ni'r cynghorwyr, mae'n hynny ddefnyddiol iawn achos roeddwn ni'n gallu rhoi rhywbeth i myfyrwyr ar ôl cyfarfod. Ac i myfyrwyr, roedd yn gyfle i hangiau wybodaeth a bod yn gyfrifol am eu chechyd a'u lles eu hunan. Hoffwn ni ddiolch i'r holl rhyddwydd a'r rhedwyr am eu hymrwymiad parhaus a'i cyfriniadau at helpu prosiectau lles myfyrwyr yn Brifysgol Abertawe.